Echt mënschlech! Haut hunn ech den Dali Su bei mer, den éischten asiatesche Buergermeeschter. Moien Dali. Moien Anouk.
Ech maachen direkt e puer schnell Froen. Wann een elo seet, do muss en neie Restaurant op, léiwer e ganz deieren, an deen ëmmer nëmmen 4, 5 Gäng zerwéiert oder en asiatesche Restaurant?
Also ech wärt op jidde Fall en asiatesche maachen, dat anert muss ee mol fir d'éischt kënnen. Voilà. An ech mengen dat wat wichteg ass, ass, ech muss jo och mengen Projeten trei bleiwen an der Authentizitéit an och et esou vermarkten a verkafe kënnen. Dofir wärt sécher en asiatesche sinn. Wat hues de léiwer, e Fëschplat oder e Fleeschplat? Dat hänkt ganz dovun of, ech mengen ech leien do plus ou moins 50, 50. Wann s de an d'Vakanz gees, wou gees de léiwer, an en asiatescht Land oder Europa?
Jo, wann ee vu Vakanz schwätzt, do fält mer an, dass ech scho laang net méi wäit fort war. Déi meescht Vakanzen, duerch Kanner och bedéngt, ware elo éischter um europäeschen Terrain. Mee jo, et wier natierlech flott, erëm eng Kéier e bësse méi wäit ze fueren, vläicht an Asien, vläicht d'nächst Joer. An da komme mer schonn zu den Haaptfroen, Wéi war den Dadi als zéngjärege klenge Jong?
Jo, den Dali als zéngjärege klenge Jong hat notamment domat ze kämpfen, datt en an enger Famill, an enger anerer Kultur doheem ass wéi dobaussen. An ech mengen, dee Spagat hinzekréien, war net ëmmer einfach, mee Jo, en huet awer iergendwéi ëmmer hikritt. A
wat ass dir am Privatliewe ganz, ganz wichteg? Ech mengen am Privatliewe si puer Saachen, déi wichteg sinn, mee eppes wat, an ech schwätze do fir mech virun allem, mee eppes wat an der leschter Zäit vill verluere gaangen ass, Ass Zäit fir sech selwer, mengen als Familljepapp, als Papp vun enger Gemeng an och als Entrepreneur vu ville Societéiten, do bleift virun allem wéineg Zäit fir sech. Bon, ech mengen dat huet ee sech och erausgewielt, mä ech mengen iergendwann eng Kéier muss ee sech och e bëssen Zäit fir sech selwer widmen, bei deene Responsabilitéiten déi een huet, well dat ass och wichteg. Wann eng Kéier bei sech selwer net méi gutt klappt, da kann déi aner Saache jo och net méi gutt maachen. Stëmmt.
Wat ass dir ganz vill wichteg am Liewen, am Privatliewen?
Jo, dat ass e bëssen dat, wat ech menge mat sech Zäit fir sech ze huelen. Zäit fir sech ze huelen, jo. Ech mengen domadder, domadder verbënnt ee jo esou vill Saachen. Ech mengen dat ass och Ausliewe vun den Hobbyen, déi een huet an och sech am Soziale mat Frënn treffen, dat ass alles, wat am Moment e bëssen an den Hannergrond geréit bei all deene Saachen, déi ech maachen. Mee ech wäert mer awer an Zukunft ëmmer méi Zäit dofir huelen. Wéi waars de als Schüler?
Als Schüler, als Schüler war ech, ech muss einfach éierlech soen, ech mengen, ech war e relativ lidderege Schüler an all déi Leit, déi mech aus der Studentenzäit kannt hunn, déi wëssen dat och, jo. Ech war ëmmer, ëmmer gutt an der Mathematik zwar, mee awer alles, wat ee muss, wou ee muss, wou et wierklech béchsen, war ech ëmmer ganz schlecht dran. Also ech hunn och haut Horror Horror virun Droit an a verschidde Course, wou einfach méi drëms gaangen ass, wou ee misst wierklech Zäit huelen, dréche Matière, wou ee vill misst Zäit dran investéieren, auswenneg léieren oder, jo, do war ech net esou. A wat giffs de engem jonke Mënsch, dee frësch am Liewe steet, wat giffs de deem wënschen oder roden?
Jo, also ech si selwer jo nach net esou al, mee ech schaffen awer mat ville Jonker an ech mengen den Duerchschnittsalter vun all de Leit mat deenen ech schaffen ass vläicht mol knapp 30, also och relativ frësch nach um Aarbechtsmaart. Dat wat ech awer feststellen ass, jiddereen ass relativ ongedëlleg an Dat ass engersäits e gutt Zeechen, well se wierklech motivéiert sinn a well se och villäicht eng konkret Erwaardung oder Idee hunn, mee datt et eeben an der Realitéit net ëmmer esou einfach ass, déi ëmzesetzen. An do striewen ech virun allem, do roden ech virun allem de jonke Leit vir, och do Gedold ze hunn, u klenge Progrèsen ze schaffen, sech selwer Ziler ze setzen, déi, voilà, déi elo net, Voilà, net net extraordinaires sinn, och wann dat elo vläicht net esou ambitiéis klëngt, mee dat ass awer realistesch. An esou hunn ech selwer meng eegen Erfahrung gemaach. Ech hat net vun Ufank un geduecht, hei ech wëll elo esou vill oder wat och ëmmer ustriewen. Nee, et huet een ëmmer gekuckt, voilà, wou, jo, wat si seng Ziler lues a lues. An et muss een der Saach Zäit ginn, well all déi gutt Saachen, déi komme jo och just mat der Zäit.
Merci Dany soe mer an da bis déi nächste Kéier. Do verroden ech awer elo net wien dat soll sinn.